Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu akkam ooltan hordoftoota kiyya nagayaa fi fayyaadha arras waan haarayaanin isinii dhufe arra iskraappii ajaa'ibaatinin isinii dhufe iskraappii bareedu iskraappii yaani waan meeqa dalaydu jechuu takka waan meeqa hojjettu iskraappiin tun iskraappii mana hunda keessaa argamtu kan maallaqa guddaa isiniin baasisiisne jechuu namni hundinuu fayyadamuu danda'u. Yeroo hedduu namni adurra deemu bikki tun ni diddiimatti akkasumatti bikki tunis ihmiraara jechuu diimina kana isinirraa kaasti akkasumatti yoo asxaa finniisa dabre takkaa'uu finniisa isinif bahee asxaa finniisaa qabaatte sanis isinirraa kaasti akkasumatti yoo finniisa qabaattanis madaada aksadaa waan taateef finniisa sanis isinirraa fuutii isin ibsitii Maali gaa coraa keessan haarayomsitii jechuu. Iskiraappii tana fuula qofa osoo hin ta'in qaama hunda fayyadamuu dandeessanii. Iskiraappii bunaatii maashaallah buna jechuun madaad aksadaa jedhama gaa afaan keenyatti hin beeku. Yaani iltihaaba yoo qabaattan rakkina fuula keessanirra jiru hunda akka akka qasilaati kurkum jaaniini akka qasilaati jechuudha. Almuhim maaliin na barbaachisaa Iskiraappii tana fayyadamuudhaaf takkaffaa buna buna qimama hin qabne takkaa'u tifila bunaa tifila jechuun buna danfistanii yeroo qararriin jalaa hafu hin jiru saniin fayyadamuu dandeessanii yoo san hin qabaannes rakkoo miti anarraa fireesh takkaa'u buna daakuu ficaa isaatiin fayyadamaa jechuudha. Ficaa bunaatiin na barbaachisaa akkasumatti sukkaraan na barbaachisa sukkarri maali faayidaan isaa yoo jenne sukkarri akka akka dafee yaani gogaa dullacha isinirraa haasu kanaatutu daddafsiisaa jechuu sukkara jechuudha akkasumatti gogaa keessanis ni haarayoomsaa sadaffaa maalii mukawwinni sadaffaadha

yeroo hedduu yeroo hedduu hin dibatinaa yeroo hedduu dibatin gaariidha miti fayyadamuun gaariidha miti maaliif taqshiira waan ta'eef takka iskiraappii waan ta'eef torbaanirraa yoo akkam de- jarjartan torbaanirraa yeroo takka takka guyyaa kudhanirraa yeroo takka fayyadamuu qabdanii jechuudha Ah, iskiraappii bunaati hayyee haa eegallu mukawwinni duraa bunan isiniin je'e bismillah gannaqe Ka itti aanu sukkara jechuudha. Akkasii zayita zayituunaa, zayita maal jedhanii, wayiraa zayiti jaaniini biyya keenyatti. Akkasitti akka waliin laaqee haalan akka qallaa ta'us hin godhu akkasumatti akka furdaa ta'us hin godhu argitanii. Jiddu jireessaa yoon fuularra dibes ah, narra hin faca'u jechuudha. Yaani narra gadi hin yaa'u jechuu isinii galeemi. Akkatti farada takkaa'u ballisaa.

isin hundinuu saamunaa fuulaa ha fayyadamtaniin fuula keessan dhiqatuu qabdan fuulli erga nadiifa ta'e boodan yoo qasharame bareedaa jechuudha saniifuu fuula dhiqattanii san boodan dibattanii jechuudha.

qallaa waan ta'eef hassaasa hassaasa jechuun sensitiiva jechuu afaan keenyatti hin beeku akkatti suuta akka laaffisuudhaan yaani irra yaani harka laafaa ta'een irra akka qullaa takkaa'u sarkilatti irra oofuudhaan eh, fuula qashartanii jechuudha. Bikka hundaa'u haalan ittiin jabeessitan harka keessanii huccirran na yaa'e waa waay bunni gurraacha almuhum fuula qofa osoo hin ta'in hidhiis hidhiis haalan bareeda mukashira saniifin hidhii hin jiisiin fuula dhiqadhee kan waraabuu eegalee jechuudha. Hidhi- hidhii ilkee itti nyaatu kee. hidhii akka gaariitti itti wanni ja- harka itti jabeessaa jechuun wanni um, coraan hidhiidhaa jabaa waan ta'eef fa akkanaa wallaahi huccoon tiyya badde fa akkanaa daqiiqaa akka daqiiqaa kudhan kanneetifiin san booda deemee dhiqadhee dhufa yeroon dhufe gaana argitanii wallaahi haalan faa fuula keessan isin godha Bunni afaan kiyya keessa seenee jira. Hadhaa fi mi'aan qammasu jira. Hayyee daqiiqaa kudhan boodan isinii deebi'a na, na obsa'a. Hayyee hunoo fuulli kiyya kana fakkaata. Waan takka ittiin goone looshina fuulatis ittiin goone mm, hidhis hin jiisne laala hagam takka akka jijjiirama fide egaa isinitti bees- is- isinitti argamaa jira. Kana fakkaata iskiraappiin ajaa'ibaa guyyaa kudhan irraan fayyadamaa jechuudha. Naachuraala xabiiciidha. Waa takka saayid effektii takka hin qabu. Viidiyoo itti aantu yoo rabbi jee viidiyoo taftiixaa takkaa'u kan nama diimessu takkaa'u nama ibsuun isinii godhaa jechuudha. Hayyee ah, asirrattiin isinii dhaabaa viidiyoon tiyya ta'arraa kana fakkaatti yoo rabbi jee haga walitti deebinu nagaan naa tura hayyee nagaan.